यौ बजर खसुआ जी एगो बात पूछू बिल्कुल पूछू सुनरी जी औरत सबके वोट दै के उम्र अठारह साल छै आ बियाह करे के उम्र इक्कीस साल किया छै सरकारो के पता छै कि घर वाली के संभालनाय देश संभाले से ज्यादा मुश्किल काज छै अच्छा हमरा सम्हालनाइ अहाँके मुश्किल भऽ रहल अछि आ हमर तीनू बहन के घर में जे रखने छी से मुश्किल नहि बुझाइया आ हमरा सम्हारनाइ मुश्किल बुझाइए नहि इएह सब बात के लऽ कऽ मुंगरी छापि देने रही पीठ पर ओहिना मजाक केलहुँ हेँ तऽ हमरा अहाँके बीचमे ई अ, मुंगरी कतऽसँ आबि गेलै एक तऽ कर्जा लऽ कऽ हमरा घुमाबै लए लेलहुँ हेँ हमरा घुमबै लेल पाइ तक नहि यऽ अहाँ लग अहाँके घुमाबैके चक्करमे बाबूके एक एकटा किडनी पहिनेहे बिका चुकल आब लगैया जमीन जायदाद सब बिका जायत सार के लेकिन हमरा लग बहुत पैसा अछि चलू हमरा संगे अच्छा कते पाइ छौ तोरा लग बौआ हमरा लग एतेक पाइ अछि एतेक पाइ अछि कि गिनैत गिनैत थूक खत्म भऽ जेतै मुदा पाइ नहि खत्म होबऽ देबै सार के राव बाह हेरा घेरा नहि बुझियो भैसलिन के डब्बा लऽ कऽ चलै छियै भैसलिन के की करे छी भाय जहन पाइ गिनैत गिनैत थूक खत्म भऽ जाइ छै तहन भैसलिन लगा लगा कऽ पाइ गिनै छियै ततेक पाइ छै हमरा लग रौ पाय कोन एहन काज करे छी रौ जे एतेक पाय छौ तोरा लग कतऽ से एलो एते पाय जे गिनैत रहै छी भरि दिन अरे भाई हम कैशियर छियै बैंक में यार वएह दुआरे हम थूक लगा लगा के भरि दिन पाई गिनैत रहै छियै यार राव पाई बैंक के पाई छै ने रौ ओ तोहर पाई नहि ने छौ तो गिनै तऽ हमही छियै ने भरि दिन बैस कऽ राव पाई तऽ गिनै छी तऽ ओ ओ सकी पाइ तऽ दोसर के छै ने एहि दुनिया में किछो अपन नहीं छै सर सब दोसर के छै आइ यहाँ के अछि काल्हि दोसर के छै आ मान लिअ ई कनिया छथि आ यहाँ संगे छथि काल्हि हमरा संगे रहती कोनो ठीक छै ककरो एहि दुनिया में रे बहन रे मुंह सम्हार के बात कर हम तऽ मुंह सम्हारि लेब मुदा अहाँ के जे कनिया नहि सम्हारि रहल अछि तकरा की करबै नहीं सम्हरे छै तऽ तूही आबि कऽ सम्हारि दै छीही एहने एहने हम चारि गो घर वाली सम्हारि सकै छी ततेक छाती मे ताकत अछि हमर ओहिना भरि दिन बैस कऽ चालीस लाख रुपया नहि गिन लै छियै थूक लगा कऽ पानि लगा कऽ बौआ तोहर बियाह भऽ गेल छ नहि भेल अछि ताहि दुआरे नहि तहन से ठाढ़ भऽ कऽ लाइन मारि रहल छी ध्यान नहि- मतलब ध्यान नहि दऽ रहल छी अहाँ रे बे रे मुंह सम्हारि कऽ बात कर तऽ कनी नकबस्सा चेंज कऽ देबो रुक रुक रुक बहुत भऽ गेलै तोहर नटंकी सार के अरे नहीं नहीं हम तो मजाक केलो है यार छोड़ि दियौ धिया पुता छै अरे एना केना छोड़ि दिए आइ जाबे तक मुंह नहि फाड़बे ताबे तक छोड़बे थोड़े हम तऽ परेशान भऽ गेल छी अहाँके किच किच सँ हमरा तलाक चाही तलाक चाही तलाक चाही वेटर रसगुल्ला लाबऽ तऽ रसगुल्ला खा लिअ पहिने मनबै के कोशिश कऽ रहल छी आब मनबे के कोशिश नहि कर रहल छी शुभ काज से पहिने लोक मुंह मीठ करबैया तें वएह लेल हम अहाँके कहि रहल छी बस हमरा तऽ पहिले से पता छला कि अहाँ तलाक चाहे छी जाओ तलाक तलाक तलाक वाओ यह समय के इंतजार छले कनिया आप चलू हमरा संगे है एक मिनट रुकू आप कथी रुको यो आप कथी रुकू तीन बेर तो तलाक कह दिला तो आप कथी रुकबे है रे बहन तीन तलाक सरकार कहिया ने खत्म कर दिलके पाकिस्तान बांग्लादेश में एखनो लागू छै ई कानून तीन तलाक वाला ओहि हिसाब से अभी यहाँ के कन्या नहीं छैथ बात खत्म सऊदी अरब सब में सेहो लागू छै सार के तो हमरा मियाँ बीबी के बीच में आवे वाला तू होई के छारो सार के बड़ी काल से देख रहल छियो हम सब तलाक ली या फेर से अ, एक बेर बियाह क ली ओइसे तोरा की लेना देना छोरो आब कतऽसँ आब तऽ तलाक भऽ गेल अछि दोबारा बियाह करब तऽ मौलवी साहब फतवा निकालि देता अहाँ पर इंडियो में बहुत मौलवी साहब सब छथिन तहन से देख रहल छियो आइ तेसर साल गिरह त तू हमर घरवाली के तहन से घूर घूर के देख रहल छी नै आइ से तीन साल पहिने एना घूर घूर के देखने रहती तऽ आइ हम हमर जान बचि गेल रहैत ऐं यौ अहाँ हमर बुराइ कऽ रहल छी कि बड़ाइ कऽ रहल छी एहि बपजेठ छौड़ा के सामने हम अहाँके बुराई कऽ सकै छी बाप जेठ नहीं छी हम मुंह संभार के बात करू हमर बाप हमरे उम्र के छथिन रौ बह से कोना तोहर आ तोहर बाप के उम्र एके कोना छोड़ो एक्चुअली जय दिन हम जन्मल रही वह दिन हमर बाप जे छै से हमर पिताजी बाप बनल रहथिन ओ सही तऽ कहि रहल अछि जाहि दिन एकर जन्म भेलै वएह दिन ओ बाप बनलखिन तऽ एकरा जन्मला नओ साल भेलैए आ हुनको बाप बनला नओ साल भेलैए तऽ भेलै ने बाप बेटाके एके उमर वाह भाई वाह हमरा तऽ पते नहि छला कि आ- आइ हम एहन महाज्ञानी लोग सबके बीच में बैसल छी अहाँके किछु पता रहैया अहाँके तऽ इहो नहि पता रहैया कि अहाँके घरवाली कते सुन्दर छथि थैंक यू सो मच करिकबा यौ ई करिकबा संगे हम जा रहल छी घूमय लए ताबे तऽ अहाँ वेट करू हँ हँ हमरा संगे चलू ई अहाँके फरमाइश पूरा नहि कऽ सकै छथि हमरा संगे चलू हम अहाँके सब फरमाइश पूरा करब हाँ हाँ जाओ जाओ तीनू साइड तऽ हमरे लग अछि ओहो सब कोनो कम सुन्दर छै